Маннык биир опыттаахпын. Иккитигэн уон он биир сыллаахха Чукотка баран үлэлиирдим. Оһоон университет саҥа филиалын арыйбыта, ол арыйыытыгар биисимианан бараммыт көмөлөспүппүт. Дьиэ кэргэнинэн. Онно биир маннык түгэн буолбуттаах. Чукчалар, Чукоткаҕа биээн тыын чэкии уопсанан Чукот курдьар олорор эбин буоллаҕына, онтон олохтоох Чукот Чукчабын диэн ааттанар киитэ биэс тыһыынча. Ол аата уон бырыһыан. Бу регион уон эрэ бырыһыана олохтоох Чукчабын диэн ааттанар кумаахыга суруллубут маннык Чукча диэн уруттах. Онтон 200 уонна 300 эрэ күн киһитин курдуга бэйэтин тылынан чукчалыы саҥарар. Бэйэтин тылынан суруйар. Онтукатын улахан аҥаарар, где-то сүүс аҕа уон ийэ курдук киһитэ улата барыта уже кырдьаҕастар, бу баран эрэр поколениела. Онно биир кырдьаҕас эмээхсин кэлэн биһиэхэ эппиттээх сахалар биһиэхэ саҕана Үс сахалыы саҥара преподаватель уонна уон уон биир саха оҕолоро баран онно үөрэххэ киирэр. Уулуссанан хааман иһэммит бэйэ-бэйэбитин ыккардыттан сахалыы кэпсэтэрбин диэн биир эмээхсин барахсан кэлэн ымсыыран, бу эһэ кимнээхтэргитий, хантан кэлэн дьүө баатыр саҥараха аҥараҕытый диэн ыйыппытыгар биир сахаларбыт саха сиртэн кэлэбит диэн бэйэ-бэйэбитин ыксыы сахалыы кэпсэһиэбитин наһаа сэҥээрбитэ. Уонна маннык диэн турардаах. Сахалар барахсаттар баһаалыста биһиэхэ чугуотка кэлэҥҥит, Бу дьүкээххит кыһа таһылыгытынан туһанаҥҥыт, баһаалыста биһиэхэ революцията оҥоруҥ эрэ диэн. Этэн турардаахинньэ диэн, биһиги олохтоох чукчалар тылбытын-тугатын сүтэрдибит, биһиэхэ манна колледж иһигэр чукча оҕолорун ааннаан колледж тэрийбиттэрэ, чукча тылын олох үөрэммэт буоллубут диэн. Бу маннык улахан тэрээһиннэр буолалларын түмэлинэн мэтээли гынабыт баһаалыста маннык республика эрэһинэн буолбакка, ардынааҕы рекордтарга тэлэмэ көмөлөһөр курдук Дальневосточнай региональнай туора конференциялар Сийиэстэр тэриллэллэрин бөҕөлөр диэн ити биир этиилээхпин. Иккиһинэн, ол олорор үөрэхтээһиҥҥэ элбэх сүллэлээн кэллибит биир кэлим экзамеҥҥа ити ОГЭ, ити БПР иһиттэн төрөппүттэр кэлиҥҥи кэмнэргэ телефоҥҥа наар хакаастара туох диэн буолла. Эһиги иститигэр сахалыы оҕолору бэлэмниир преподавателлэр бааллар дуо диэн. Оннук боппуруостар оннук телефоннар кэлиҥҥи сылларга аһары элбээтилэр. Үксэ биһиэхэ мөбүлүк сахалар көлүөнэлэргэ олороллор. Төрөппүт саханы, сахалыы оҕотун үөрэттэриэн баҕарбат диэн тезис бүгүн сымыйа диэн кэнгириэт мин бэйэм опыппыттан этэбин. Оннук буолбатах. Саха тыллаах, саха дууһалаах, саха иэйэлээх киһи оҕотун сахалыы үөрэттэриэн баҕарар. Инньэ гынан биир кэлим экзамены ити ВПР-ы иҥин бэлэмнээһиҥҥэ Чахчы сахалыы переводтаах тыллардаах кинигэлэр, эбии заданиелар иҥин оҥоллоллоро ситтэ диэхинэбин, бэйэм төрөппүт быһыытынан истэбин, уолум айыыга төрүөнэ быйыл бэйэс кылааска биология БКР туттарары олорор. Бу сааскы күннүкү бытар учуталбыт уон барыйааны уоттан кэлиҥ диэбин дигэр бэйэм барыйан бараммын хатаамыттаабатым, атаан эппиэттээбэтим. Оҕобун кытта тэбис-тэҥҥэ үөрэтэ сатаатыбыт барыта нууччалыы, оҕом буолана сахалыы саатырыл, силис, мутук, Эҥин диэн барытын сахалыы тыа уоттаан быһааран биэрбиппэр биирдэ оҕомолонон дьэ оҥордубут. Ити биирэ. Инньэ гынан мин ити этэллэригэр мин олох сүүс бырыһан кэпсээбин. Үсүһүнэн, бэҕэһээ манна этэн турардаахтар, Бүлүү педагогическай училищетын бүтэрбит учууталлар сахалыы эйгэлээх оҕону бэлэмнииргэ бэлэмнээхтэр уонна үчүгэйдик үөрэтэллэр диэн. Инньэ гынаммын биир этиилээхпин. Чурапчыга физкультурнай спортивнай институт баар буоллаҕына, саха улуннуунна мунньан бэлэмнии олорор буоллаҕына, саха аатырбыт спортсменнарын бэлэмнии олорор буоллаҕына, Бүлүү дэлэгээссийэтигэр биир тоҕус сахалыы үөрэтэр кыахтаах учууталлары бэлэмниир үрдүк үөрэх кыһатын арыйар кыахпыт суоҕа. Арыйаҕай, туруорсуохай. Педагогическай академия искусственнай кэмигэр үөскээбит буолан, онно кыайан олохсуйбатаҕа баран өйдүүбүн. Оттон Бүлүү педагогическай училищетыгар үрдүк үөрэхтээхи сахалыы үөрэтэр тыыннаах учууталлары бэлэмниир, математика учууталларын бэлэмниир, география, биология учууталларын бэлэмниир үрдүк үөрэхтээхтэн Арыйаҕай диэн этии киллэриэхпин баҕарабын. Халгыта Алгыта идети тоҕон не күүскэн таҕыста диэн университеты бүтэрдибит тивле саха государственный университетин бүтэрбиттэр элбэхпит боппуруос математиктар физиктар бииримит спецкурс ту специально үөрэх методика ту сахалыы оҕону сахалыы тыннаах үөрэтэргэ иһин чааһы үөрэммит дьоннор бааллар көннигитин урун эрэ баһаалыста суох Йогаҕа, Югкубаҕа үөрэнэн үөрэнэн бары кэллибит, төөлөөх элбэх чааһы курс истэн кэллибит. Соҕус. Инньэ гынан ити боппуруос ииттэ, ону туруорсуоххайыҥ уонна онон үлэ барда диэн этэбин. Ити биһиэхэ иккиинэн учебниктары оҥоруу, учебник оҥоруу, федеральнай перечень диэн олорох ирдэбилигин, Рособрнадзор кэннин иһин биир барытын бэрибэккэлиин, ол перечень иһинэн үлэлээн диэн туруорсар. Оннук олортон эһэ учебниктар учебнай пособиелар диэн тыллары сатаан этэр кыахпыт суох, но саха куруук муударай, ол иһин бу маннык тымныыга үөскээн төрөөн олорор. Маннык гыныахайым. Дополнительнай үөрэхтээн диэн рабочий тетрадьтар иҥин бүтүннүүтүн сахалыынна киллэриэххэйин. Этебит тиэ, основной учебник перечень федеральный гыттык, проверка каллааны көрдүн, баһаалыста, аяктара хаттыбыт. Оттон дополнительнай үөрэхтээн рабочий тетрадьтан